Na kan cawnpiakmi pakhat ah tipil innak kha zeirel lo ngai khan na kan chim le hika hin Jesuh Khrih tipil innak kong kha a hmuh tikah ziahin Trinity Trinity Laimi nih cun Trinity kan pa ti tiang hin kan i ruahmi nih hi bia chim kha ka ti i ka pom ning he khan ai kal deuh bak Tuchan cun keimah nih ka rel le kai hringfiah kho fawn lo. Tuchan cu zaangfah tein i kong hi na ka chimh khawh lai ti zong ka ruat. Cun keimah lawng si loin a dang zong kha an i hal ngam lo. Keimah bantuk nan ṭih pah ve le tuchan si hal an timh le nan kan ngamh lo eh an ti caah keimah nih ka van hal le. Khanghan pakhat siseh, a Baibal kha cun hngalh ko lai i chim zong hlah lem lo le mithmai ngan pathum chung kha si ko i cun pahnihnak cu toi tein hngakchia hi hngakchia hi a lung a fim rih lomi chiat thleidannak zong ngei rih lomi hngakchia hi vanram kai lai maw timi pahnih te kha zaangfah tein ton hal na si. Halo. Tutan ah nan sin ka um lioah tipil innak zeirel lam ah an ka chimmi um maw? Nan thei maw? Aa thei lo. Cucaah cun biahalmi kha bia hau lo ve nak si. An thei hrimhrim lo. Tipil cu zei he dah kan tahchunh lai ti a cung Kawlram mi a simi paune hmanpungṭin kan ngei. Cu kan hmanpungṭin cu Kawlram mi kan sinak chinchiahnak a si.

Cucu tipil in cu si. Tipil in hi khamhnak a si lo. Khamh a simi hna nih kan tuah ding a si, lenglei hmelchunhnak a si. Cucah kei zong thongkhat zakua samrok pakua October thla ni leng zan ah khamhmi ka si. Vancung member ka si. Ka hong tlung i na kan hmanthlak tipil ka ing. Kham ka si hnuah tipil ka ing. Ka rin ṭhan hnuah tipil ka ing. Kan lairam ah hin thil a poimi pakhat cu rinṭhan lopin tipil an rak ing. Khammi sing al lopin tipil an rak ing. Lautu ram ah thlasarih ka um lio an piahtanak ngan bik cu mah a si. Thlasarih chung a thawngṭha an ngaih tikah khamh an si le hngalh, aw khamh si ka hngalh cang, tipil in ṭha ka duh ee. A hlan i ka rak inmi ka tipil, ka inmi kha khamh ka si le si tluk ah ka ṭong lo. cawm ding si. Cucah tipil in hi khamhnak a si hrimhrim lo. Matpung ṭin ngeih kha Kawlrammi sinak a si lo. Kawlrammi sinak cu Kawlram chungah hrin mi kha automatic in Kawlrammi a si. Kawlrammi a si hmelchunhnak tu kha Matpung ṭin kan ngei. Pahnihnak in a halmi kha voikhat an rak hal cang in ka theih. Ngakchia kongah Baibal nih fiang tein a chim lo caah vawlei pumpuluk i Christian lakah hin zumhnak pathum ai ṭhennak si pilhrihim lo. A pakhatnak ah zumhnak cu ngakchia papakchia ṭha in an rak ngei lomi cu Van an kai kho lai lo, zeicaah ram sualnak an i hrawm. Sual cianpuai, sual in ṭhen an sinak Baibal a chimmi kha tlaih in ngakchia paoh van kai lo dingin a ruatmi zong an um, an tam lo. A pahnihnak cu zumtu fa a simi paohpaoh cu anmah chiaṭha thleidannak an ngeih hlan cu an nule pa zumhnak kha an i hrawm lai i van an kai ko lai nain zumlotu fa vialte cu